Glory be to Jesus. Munorusero ari pasaidi newe. Umuudze kuti waita zvakanaka wauya kuimba yaMwari. Wapedza chikuporofita kuti unobva kuno waropafadzwa. Haudzokere wakadaro. Tarise maziso chaiko muzoti wewe haudzokere wakadaro iwe. Unobva waropafadzwa. Zita raJesu, amen.

of Israel. Hallelujah. Ngafarire Jesu one more time. Amen. Mwari ngavatibatsire zvakanyanya. Ndoda kuti uterere, kwete kuterera chete. Ungofamba neni parwendo rwatinoda kufamba muzita raJesu. Ndiva uneni. muzita rajesu amen scripture iri ndakamboriparidza rakamboparidzwa kakawanda but there's something chandakatanga kudzidza zvinenge panopiwa najesu parabho kuna luke chapter 16 nyazonditereresa jesu unopa parabho yekuti kwakanga kuina baba vakanga vaine vana vaviri uchitarisa the way ari kupresenta nyaya munhu ane musoro kana kuti main actor panyaya yacho ndibaba kwete vana vaviri but kazhinji tichiparidza nezvevana vaviri tisingatsanangure nezvababa ndava hakuna kunzi kwakanga kuine vana vakanga vana baba vavo Panzi pakanga paina baba vakanga vaine vana zvichireva kuti nyaya iripo ine chekuita nababa kozouya vana vari garibatsiri parabhodza jesu achitsanangura wainyatsoratidza kuti main actor panyaya ndiani kuitira kuti kana wakuiverenga uchiistada gara wakaziva kuti main actor panyaya ndiani Now Bible yandaverengesa haisi parable but it's the gospel according to Matthew. Amen. The gospel of Jesus Christ, the good news dzakaunzwa naJesu but dzichinyorwa according to Matthew kana kuti iri interpretation kana kuti kuri kunyora kwaMatthew. Saka ndoda kuti ubate kuti nyaya yese yazorehwa main actor panyaya haangamboite zakeyo haangaboite lazarus haangaboite peter kunyange akaita nharo main actor panyaya pari kunyorwa nyaya dzajesu according to nephew zvireva kuti uchitarisa tarisa neziso rajesu kuti jesu wacho panyaya yacho wabuda papi ende zvarevei chinyatsondibatisisa nyaya yakaverenga ndakambotsanangura ndikabhoiparidza nezvepati yemudzimai pandoda kuratidza imwe pati yajesu panyaya iyi jesu wakati wayambukira waenda kuguta rainzi tai bhaibheri ndopa rinoti wakavingwa nemudzimai wemakenanaitsi wavingwa nemudzimai wemakenanaitsi akasvika akati jesu Have mercy, Lord have mercy on me. Mwana wangu sikana wakabatwa nemamhepo. Vandoda kuti uzive ndava Matthew uchinyora. Ipri vanhu vakanyora magospels. Woti four wacho anonzi Johani, kubhuku raJohn ndizvo. John achinyora wakanyora the church of Jesus Christ. Luke achinyora Luke akanyorera kumaGentiles tsamba yake maringe negospel raJesu. Mark achinyora akanyora kumaGreeks maringe negospel raJesu. Matthew achinyora wakanyorera kumaJuda achivakonvinza kuti Jesu ndiye Messiah wenyu. Maringe neGospel raJesu, Matthew chinyora haadi kubuditsa kuti Jesu akadyidzana nevanhu vakanga vasiri maJuda. Ndava waida kunokonvinsa maJuda kuti Jesu akatumirwa imimi. Vana vandiri naye panapa? Vana vandiri naye panapa? Now teereresa. Jesu wakatombodedza vadzidzi Vona vati huyai kuno, huyai kuno, huyai kuno, muri 12 kudai. Ndakuda kukutumai kunoparidza. Handisi kukutumai kunotanga yenyu ministry kunoparidza nezvangu Jesu. But ndichikutumai kunoparidza ndoda kuti mudzidze zvinhu izvi kana mava kunoparidza. Endai musende kune vanhu kana kuti kune nyika dzisiri dzaIsraeri. Musapinde muvaHedheni, vainzi vaHedheni aisave munhu aisatenda, yaive rudzi rusiri rwaIsraeri. Musapinde kumaKenanaiti musavaparidzire vhangeri, but rather tendererai muparidze kune vana veIsraeri vakarasika. Jesu wavapa instruction kuti varume mukaona mapiwa mukana wekubata maiki Maker sure kuti hapana muKenanite pakati penyu, ndava musaparidzire maKenanites voya ndaverenga kuna Matthew chapter 10 asi endai munoparidzira kuvana veIsraeri vega vakarasika zvireva kuti in other words jesu uri kudisqualifya maKenanite kuti haakodzere kunzwa vhangeri glory be to Jesus kuti zviveke sense teveresa Jesu wakauya ari paOld Testament, Old Covenant, nekuda kwekuti hakuna munhu akagona kuzadzisa Old Covenant, including Moses wacho ndava Moses. He was the first man to break what? The law. Amen. Jesu akauya kuzozadzisa Old Covenant, kuti uintroduce New Covenant. Ndava isina kuzadziswa, haigona kuintroduce New Covenant. Saka Matthew, iOld Covenant. New covenant inotangira pakashedwa ropa kana kuti palast supper Jesu paakapa vanhu wine. Amen. Now Jesu uchiuya uri kuteedza murayiro yemuold covenant kuti atraye by all means kuizadzisa. Glory be to Jesus. Old covenant Mwari wakanga wakapa murayiro wakati kana ndazokupai nyika ichipikirwa naMozisi Ndoda kuti mumeke shuwa kuti dzingai maKenanites munyika yacho inotonzi Kenani yandiri kunokupai, vonogara dzimwe nyika ivo vari vava nezita rinonzi Kenani. Ndikati mekai shuwa kuti pakati penyu havapo musateerere vamwari vavo. Ndava negore ramuchatanga kuzviita kuasosiyeta navo. Mucharwara nezvirwere zvisina akamboona. Muchaita mamota zvisinganzwisisike. Muchatanga kukundwa kuhondo zvisinganzwisisike. Saka mekai shuwa kuti imimi navo hamudyidzane. Jesu ndituma vadzidzi ndokubva kuti kana maendako Regai shuwa kuti hamuparidzire maKenanites. Vamwe vese ngavaparidzirwe vhangeri, but kwete maKenanites. Paridzirai Israeri chete. Tsvagai vanenge vakarasika vasingade kunamata, but vari vemumba yaIsraeri ndo vamunonoparidzira vhangeri. Glory be to Jesus. Mudzimai ndobva wauya akati Jesus son of David. Lord son of David have mercy on me. Unaziva here kuti Bible rinoti Jesus learned obedience through the things that he suffered. Kudhara ndaifunga kuti suffering inongouya from outside but suffering inogona kunge iri internal. Amen. Asi kana wakambosvika naye level yekuti unozwa kuti ndiri kutambudzika but not zvichibva kunze zvichibva mukati mangu. Do you know to sometimes you might suffer to make a choice in life? vana vechikoro vanozviziva wapedza a level unogona kupinda nguva yekuti unototadza kurara uchidhibheta kuti ndoita program ipi you are suffering from inside to make a decision and unoziva kuti every day reupenyu wemunhu munhu wese anotombosafa kumake a decision kune vanotosafa kutomeka decision akamira pawodrobe ndopfeka ipi abata yasi abata yasi aainai adzosera aita se its part of suffering bhaibheri rakati jesus learned obedience through the things that he suffered vakatione chinhu ichi jesu wauya kuzozadzisa murayiro Wakatenderedzwa nemaJuda. Wapedza kutenderedzwa nemaJuda, umwe musi uchiparidza wakatoudza vanhu kuti kana makuparidza musapinde muguta remaSamaria, musazoparidzira zvekare maKenanites nevanhu vasiri vemuIsraeri. Now Jesu wabva wavingwa nemunhu wavakataura kuti musaparidzire. Sasa ndakadzidza kuti Pane vamwe vanhu vajaira chechi vakutoziva protocol yechechi vakutoziva zvekuita muchechi panoimbwa nepasingaimbwe panodonhwa nepasingadonhwe pekuchema nepakusachema kwaita umwe munhu wekuti anobva from norway haana kana idea yekuti chechi chiwo ndiyani zvakwamuri muudza kuti father kana kuti apostle hazvinzwisise but maari angori nepfungwa dzekuti ndofanira kuropafadzwa kufanira kuitirwa zvakanaka mudzimai ari kuuya kuda kuzodzingirwa dhimoni but haana kana idea yekuti pane semoni yakaparidzwa kuti vakadai so havabatsirwe unoziva kuti pane pamwe pekuti its good kudzidza maprinciples amwari ndovanoprodusa mamiracles but pane umwe munhu anogona kuya ari very desperate for a miracle Haana kana idea kuti muchechi munosimudzwa ruoko zvaita sei. Ndinodaira zvaita sei but moyo make ari kuziva kuti someone somehow one thing that I know is ndichidzokera kumba ndofanira kudzokera ndine miracle. Vanenge vakasangana nevanhu vekuti haana kana idea kuti kunonzi kunamatirwa. Anoti ndauya kuzoyereswa nekuita sei but pfungwa dzake anonyatso nzwisisa chinhu chaari kuda. dzidziso dzingave dzekumapostora asi pfungwa dzake unoziva chaari kuda that was an issue yanga ine ekenanite woman zvanzi have mercy on me bhaibheri rinoti jesu wakaona kuti ataura pasingataurwe ende ataura asingafanire kutaura iyo pane zvimwe zvekuti unofanira kupfuura malozi evanhu woita kunge unopenga kuti mwari akunzwe ataura pasingataurwe ende ataura isiriyo type inobvumidzwa kutaura jesu ndobva waramba wakanyarara Bhaibheri rinoti vadzidzi havana kumbovingwa nemudzimai. Ende chinondishamisa ndechekuti Bhaibheri rinonzi Jesu waita so waisatozikanwa pakati pevadzidzi vake kuti Jesu ndeupi uyu ndeupi uyu ndeupi. Vaiti vakamira nevadzidzi munhu aitadza kuziva kuti Jesu ndeupi apa aingoziva kuti aripo. Bhaibheri rinototi Jesu wakatengeswa nekisi, Judhasi akatoita mari yekugona nekuda kwekugona kutsaura kuti aiwa uyu ndipita uyu ndejesu chaiye zvira kuti kune vanhu vaida kuuraya jesu vaisaziva kuti peter ndeupi jesu ndeupi vari ngandibatsire mubvunzo wangu woti number one aziva sei kuti jesu ndiye uyu ndava waigona kuenda kuna peter onoti lord have mercy on me Hanza ya Peter taida kutaura ndava Peter waiwomoka. But Bible rinoti wakaenda pana Jesu wakati have mercy on me. Yata kutsanangura chinhu wani. Zvinhu zvaMwari zvinhu zvedenga it only has to be revealed to you. Without a revelation you will never understand anything. You need a revelation kugona kudisena kuti uyu ndiye Jesu. bhaibheri rinoti wakaramba ukanyarara vadzidzi ndokubva vatendeukira jesu vakati jesu mukadzi uyu mudzingei kwete nekuda kwekuti ari kukunetsai anotinetsa isusu mudzingei mukadzi uyu ndava anotinetsa isusu chikonzero number one ari kunyatsokuziva kuti mukadzi uyu ndotaipi dzatikamboudzwa najesu dzaziparidzirwe adzipiwe mukana wekutaura muchechi adziite sei ndedzekuignowa zvikanzi jesu mudzingei kwete kuti munyararidzei ngatobva pakati pedu ndava unotinetsa bhaibheri rinoti jesu ndokubva waona kuti no zvataurwa nevadzidzi zvine chokwadi mukati Regedza ndidzinge mudzimai. Pakumudzinga ndofanira kumuratidza chikonzero ndamudzingira. Zvikanzi ndakadanwa chete to the lost sheep of the house of Israel. Usazoti ndine rough spirit. Pandangoya zokudza kuti sorry. Hoya class isiriyo ini ministry yangu ndakadanirwa kunenge the house of Israel.

rekuti have mercy on me haana kutsanangura grace ati have mercy on me there is a difference between favor grace and mercy what have mercy on me amen amen amen word rinonzi iye mercy from greek rinonzi yellow amen have mercy on me have yellow on me amen mercy zvichimboreva kuti chii Glory be to Jesus. Have compassion on me. Grace is unmerited favor. Amen. Ndiwanire favor kunyange ndisina zvandaita. Chingondwanirawo favor. Mercy have compassion on me. Semunhu wandiri naye here? In other words, imwe definition it's feel pity for me. Shona ndinzwirewo tsitsi. Tereresa, ndoda kuti uzvibate, tereresa. Chinonzi have mercy kana kuti feel pity on me. zvine chekuita nechinhu ichi amen number one panofanira kunge pane rudo amen jesu wakadzidzisa kuti ida umwe wako sekuda kwaunozviita amen chinonzi rudo chiri different from faith but zviri zvinhu two zvakafanana amen faith kubelieve on things amen faith is the substance of things hoped for amen haufa ungati ndine faith nemunhu Amen. But unoti ndine love nemunhu, ndine rudo nemunhu. Amen. Chinonzi rudo kubhilivha mumunhu kana kuti love kubhilivha mumunhu, faith kubhilivha muzvinhu. Amen. Zvinganzi naJesu, zvinganzi nemukadzi, have mercy on me. Ndoda kuti muende paposition yangu I know I don't qualify handizive protocol dzechurch and handisingazive kuti tinomira moparidza mopedza here kana kuti tinotanga tadeedzera handizive language yemuchurch handisati ndaibata but ndoda kuti mungopinda mutsoka dzangu mwana wangu sikana ndiye ari kurwara une mamhepo akamubata jesu onaiwo nyaya yangu yakadai soo Zvitorei kuti ari wenyu mwanasikana arwara ane mamhepo akamukubata, maitanga mapedza sevhisi here mozonamatira kana kuti maitanga madhila naye? Have mercy, inzwaiwo zvandiri kunzwa, takuraiwo mutoro wandakatakura kuti mugone kuadhiresa nyaya yangu. Unoziva kuti kune masituations ekuti anoda kudenwa kuti Jesu aekte Vai, vai, vai, não sujei tudo. Have mercy on me. One day Jesu uchidzidzisa parable kuna Matthew chapter 18 une parable yaakatsanangura ikati kune munhu waipota achibira master wake anga ane zvikwereti but waive mutaririri wamaster wake master wake bhaibheri rinoti aipotawo futi achipa vanhu zvikwereti on behalf of the master Master aona kuti ane chitsotsi chaakaita zvikanzunza mari yangu zvinonzi munhu ee ndobva waregererwa nekuda kwekutadza kwaangaita iye aifanira kunosungwa bhaibheri rinoti waregererwa namasta wake ndobva wasimuka akaenda kune vanhu vanga vane zvikwereti zvake vese wakasvika ukadhimanda kuti ukasandipa mari yangu Ndinotokuendesa kujeri. Zvinonzi waiva dhonzo uchivakandira mujeri wakati ndoda mari yangu uchikanganwa kuti iye waregererwa anga achifanira kuenda kujeri. Glory be to Jesus. Unaziva here kuti kune chimwe chinhu chinondishamisa. There is a certain way inoita Mwari. Jacob unoda ropafadzo ramukoma kunyange asiri yaifanira kukona kuwana blessing waenda kulabhani unonotsotswa unosimudza musoro uchiti iyi iyo uchiziva kuti ropafadzo rauri naro wakatoripawo ndosaka wazobirwa nhasi tereresa have mercy on me Nhasi dzine chekuita netsitsi. In other words, kukuudza Jesu kuti ndinzwireiwo zvandiri kunzwa. Irrespective yekuti ndatadza kana kuti handinyatsozive kupresenta nyaya yangu kana kuti ndauya time isiriyo but ndinzwireiwo zvandiri kunzwa. One day Jesu unonamatira munhu pasabata Kwakauya maFarisi akati, Jesu, zvawaita izvi hazvitenderwi. Wakaifanira kusiya shasha ichirwara kusvikira sabata rapfuura, wozomunamatira. Hatina nharo nehealing but tine nharo nezuva rawazviita. Jesu ndomva wabvunza akati, arume hatidi kumboenda kure. Dai wanga uriwe une dhongi rawira mutsime. Tokuudza kuti isabata risiye rakadaro, wairisiya here? ndava nyaya iyo wakurumidza kuitonga usina kutora kuti zvinenge zvawira inini dai wakauriwa une dhongi rawira mutsime dhongi zvaro risingadyiwe nyama tokuudza kuti nhasi usashande isabata wairisiya riri mutsime here glory be to jesus kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nenyasha kune zvimwe zvinhu zvinotoda tsitsi dzamwari kuti mwari vapindire tereresa Jesu murayiro unawo une zviri kumusungirira. Wakatarisa vadzidzi, uri kunyatsoziva kuti vakatarisa vanoda kuziva kuti uchaita sei naye. Iwe wanga wakanyora kuti vakadai so havabatsirwe. Uchaita sei nesituation yake? Iro Bhaibheri Mozisi wauri kuti wauya kuzozadzisa murayiro wakanyatsokunyora kuti haikonai kuasosiyeta nemakenanaiti. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Bari kune dzinodzi tsitsi dzaMwari. ndodeclare service ino ichipera tadziona pamusoro pedu zvadzinoita tsitsi dzamwari hadzingouye chete segresi dzinoti haukwalifaye wokwalifaiswa chete dzinotouya pane murayiro unonzi hazviitwe zvichitonzi hazviitwe kwete nevanhu chete kana naye mwari achitoti hazviite jesu presha yanga anayo yanga yekumeka decision Ndomunamatira here opora? Akapora vadzidzi vachatii maringe nevhangeri ratakabhoparidza? Ndomusiya here achienda but wanditi Jesu inzwai wose zvandiri kunzwa? Dai anga achimbosiyana nezvekuti ndiri mukenanaiti mwana wangu mukenanaiti, dai anga ari mwana wenyu mainzwa sei mwanasikana wangu wakabatwa nemamhepo mai jesus mai jesus mai jesus kune zvinoita mwari kana tsitsi dzake dzapindira do you know kuti jeriko yanga yakatakura chiporofita chinonzi urayayo vanhu vese varimo Vanhu vaifanira kurarama vanhu vanopforowa rudzi kana kuti dzinza revanhu vakambozorerwa madhoo avo ropa. In other words, vana veIsraeri vese vakanga vakatakura a sign yeblood mulife mavo nekuda kwelamb rakasacrificwa musi wavakasunungurwa kusvikira mazotoita mutemo wakagadziriswa zvikanzi chingovapaiwo dzvira dzvuku arembedze pahwindo rake akashaya lembu but nekuda kwetsitsi chingomupaiwo jira dzvuku arirembedze pahwindo rake bhaibheri rinoti rahabhu chipfeve chakasiyiwa israeri yese ichiparadzwa nekuda kwejira dzvuku kunyange asina kuwana ropa regwayana varume kune zvinoitwa namwari kune zvinhu zvinodenha mwari kuti mwari upindire pamaaffairs evanhu glory be to jesus kune muporofita wakashamiswa najehovha bhaibheri rinotsanangura richiti ndakamuona wakapfeka gemenzi rakanga rakatsvuka richiita sekunge munhu aibva kunotsika-tsika muzambiringa. Ndakati, munobvepi? Zvikanzi, ndiri kubva kunourwa nevavengi vako. Uchinyatsoziva kuti maafezi evanhu anofanira kudhilwa nevanhu, but kune zvimwe zvinhu zvekuti Mwari uneeri kana wapindira woti kana ndichasiya chigaro changu chenyasha ndichachisiya naGabriel vosara vachirumbidza Pasina Jehovha ndimbouya panyika ndigadzirise nyaya kusvikira zvinhu zvanaka. Unoziva kuti kune umwe munhu wekuti ukadaro usina zvakawanda zvaunoziva nezvekunamata but une shungu mumwoyo mako une chinhu chauri kuti mwari ndikadaro situation yandiri nhasi inogona kunge yakakonzereswa nekuda kwekuti ndakavhioleta kana ndakatadza kufolowa mamwe maprinciples muupenyu but one thing chandiri kukumbira have mercy on me ndinodaro ndisiri mwana wekwaisraeri ndinodaro ndisina bethright inobva kudumbu rajacob but chandiri kukumbira chinhu one have mercy on me ndosaae kuti kune pekuti kune situation yekuti kana iri pamunhu munoti anokodzera Upenyu hwavo hwaoma ndava wakapfuura maticha nerekeni. Pane pange pasisina dhoo rako rekupukunyuka. But kunyange upenyu hwaoma unogona kuita action inomuvha Mwari. Chaunogona kukumbira pamberi paMwari chinhu one kuti Mwari wee

dzinokonzeresa have mercy on me mwanasikana wangu ingadaro isiri problem yangu une vanhu vauri kuziva ivo hama dzako shamwari dzako vabereki kana vakoma nevanin'ina vauri kuti mwari izvezvi tichinamata kudai so Paari pacho hapana kumira mushe but takakumbira Mwari nyasha tikati Lord have mercy on me ndiwanirei muwanireiwo tsitsi unoziva here kuti itori tsika yaMwari kune vamwe vanhu vaakadana vaiita kunge vanga vasiri muprogramu dzaMwari dzekudanwa but nekuda kwetsitsi vakadanwa kune vamwe vanhu vamwari vakashandurwa upenyu nekuda kwetsitsi kwete nekuda kwezvakawanda I know vanhu vakadanwa naJesu ari mujeri kwete mujeri yekuti apomerwa zvaasina kuita ari munhu aidhakwa ainwa doro a mujeri mwari wakamuwanira tsitsi tiri kunzwa kuti nhashi tsitsi dzinoburuka pamusoro peupenyu wako dzinoburuka pamusoro peupenyu wako dzinoburuka pamusoro peupenyu wako unogona kunge Uri disqualified like a Canaanite woman nekuda kwe background yekuti hauna ku hauna choice yawakaita kuti uzvarirwe ukoko hauna choice haana kusarudza kuti ndoda kuzvarirwa kwa Canaan kana kuti kwa Israel Waonzeni kana wazvarirwa kwaKenani? Unozana kuti kune masituations ekuti hausarudze kuti unoda kubarwa nani, baba vako vachange varani. Kune zvimwe zvinhu zvekuti unogona kudisqualifyiwa nekuda kwebackground but chinhu one chinokuqualifya kuti Jesu chinotarisai life yangu have mercy on me ndiwanireiwo tsitsi ndinodaro ndisinga qualify but ndiwanirewo tsitsi number two koita zvinhu zvekuti you actually know kuti ndine pandakatovhiringidza ndakambodzidzisa nezvemafoundation pane zvimwe zvinhu zvekuti unonyatsoziva kuti mwari ndakatogara ndavhiringa pamafoundation eupenyu hwangu but chandakungokumbira chinhu one have mercy on me musamusamu have mercy on me situation yandava have mercy on me Dzinonzi mesi dzaMwari kungoti Mwari I need your emergency. Kunoti kungoti atenda zviri emergency musatarise zvakawanda. Musatarise zvakawanda, musatarise offering yangu. Musatarise kuti ndane makore mangani ndichinamata. Ndinoziva mavhesi mangani.

Amen. Yanga iri pa ark yaMwari yanga ine nzvimbo yanga iri pakati pacho painzi muhall of holies manga mune inonzi mercy city mercy city kwakanga kune miti miviri yanga yakamiswa iri miviri miti yaikotwa negold miti chiri chinhu chisina value chaipiwa nevalue chaipiwa value negold rakakotwa yakotwa negoti kwaita nzvimbo yanga iri pakati yainzi mercy city amen mercy city amen kunyangwe pakanga paine zvinhu zvairamba zvichiudza hasha dzajehovha hasha dzajehovha dzaimiswa neropa raiswa ipapo painzi pamercy city why ndava muact of government makanga mune zvinhu zvairangaridza Mwari hasha dzake. Mwari pese paaiona mana, kunyange yakange yatumirwa naMwari, mana yaibhowa Mwari ndava yanga isiri idea yaMwari kupa vana veIsraeri mana. Glory be to Jesus. Mana yakatouya nekuda kwekuti vanhu vakanga vapopotera Jehovha. Chinondinetsa ndeichi, tereresa. Vazhinji mukashamisika kuti nei mana yanga uya nekuti vanhu vanga vapokotera Jehovha. Bhaibheri rinoti for 40 years akabva nebhutsu dzake ari mwana mudiki akasvika uku ane 40 years dzaingokwana akabva nehembe dzake ari mwana mudiki Ane 40 years dzaingokwana. Inaga wedzi hembe dzaikurirana navo, bhutsu dzaikurirana navo. Hadzaipera kunyange vanhu vaifamba rwedo. Amen. Zviri yakuti chaishanda yaive imwe special grace dzaMwari dzaikonzeresa kuti zvinhu zvinofanira kupera zviregedze kupera. Inaga wedzi Mwari atiregedza kuvapa chingwa. Aida kuti vagone kurarama futi vasingadye but vasinganzwe nzara. Ivo nekutadza kutrasta Mwari ndokubva vachema vakati tinoda mana. Mwari kubva wavapa but uchivapa mana according to Psalms zvinonzi wakatovapa ndavanga wakatsamwa. nekuda kwekusatenda kwavo. Nhasi hembe dzamakapfeka iwe wakabva une mabhutisi, izvezvi wapfeka jombo wamurume mukuru. Bhutisi rakakurirana netsoka kusvikira pajombo. Nei uchiramba kuti dumbu rako rinogona kugara 40 years usingazive garo? Mwari ndombowanzwa hasha, wanzwa hasha ndomboudza vana veIsraeri kuti chandinoda kuti muite chitorai mana Voisa paaki ndava pandiri paMercy City pandiri chaipo pakatariswa nemacherubins ndiri kuona hasha dzangu ndava according to sounds zvinonzi chigaro chamwari chinorira mheni pasi pacho wakagara wakarelaxa pasi pacho hapaterereka hapaoneke ndava pane mheni dzitori redi kuuraya vanhu but iye unotogara ipapo Roza, unokubatisise chinhu ichi. Unoziva here kuti muupenyu chaiwo kufamba nemota yauri kuziva kuti tairi racho uri kuda kubva unenge usina kudzikama ukafamba nemota yauri kuziva kuti ine maproblems unenge usina kudzikama but mwari unotogara pachigaro chinonzi pasi pacho pane mheni Wakatonyatso relaxa uchinzwa ndinotonga ndakagara pachigaro chine mheni. Paari kunzi paMercy City pane mana. Papedza kuita mana pane tsvimbo yaAroni. Tsvimbo yaAroni yakabukira yemene. Tsvimbo yaAroni chakaita kuti ibukire igoiswa ipapo chii? Ndava wakabva naye kweEgypt ingori tsvimbo. Kusvikira one day kwaita varume vakataera Mozisi naAroni hamusiri mega makadanwa naMwari. Vainzi Kora naDhatani. Zvikanzi kana nesuwo vana vekwaJudha takadanwa naMwari, chibvotipaiwo mukana titungamirire vanhu, tirove sevhisi, basa rifambire mberi. Bhaibheri rinoti Mozisi ndobvotayo. Hazvinetse kana mati imimi munofanira kuita mapurisita. Ndoda kuti muuye netsvimbo yenyu mangwana. Kwouyawo Aroni ouya netsvimbo yake. todziisa muuvepo hwaMwari. Ichabukira ndoyasarudzwa naMwari. Zvinonzi mangwana vakasvika vakaona yakora naDhatani yakaoma riri danda. Kutarisa yaAroni yange yatoo nemaruva yange yatoo nemafurutsu. Mwari wakati ah, hazvina kuguma zvakadaro, vanhu ngavafe. Vanhu vakafa pasi pakamedza vanhu. Vachipedza kufa, Mwari akati chipo yaAroni haisiri yaAroni Yakufanira kunogara pa Mercy Seat ndava inondirangaridza hasha dzangu pandakauraya vanhu. But pahasha dzaJehovha dzese nezvinhu zvaanoti ndakatouraira vanhu hazviitwe. Waiti ukafunga kuda kuuraya vanhu waiti ukatarisa waiona ropa regwayana risina gwapa risina charakatadza. Wofunga kuti ndouraya here munhu asina chaakatadza but achitarisa anoona ane chaakatadza wakuda kunodenha hasha woona kuti haana chaakatadza nekuda kwemesi siti yeropa raiyerera chiterera dzinonzi mesi nawo ndodzinonzi jesu kunyange wakanga usina kuziva chivi haana kuita chivi bhaibheri rinoti wakava chivi kwete kuti wakaita chivi akatova chivi iye he becomes a sin varume kune chinhu one chinomuvha denga chekuti kunyange denga rakasina purogiramu newe rakasina kumbokurangarira wakachemera nyasha Woti Jesu, inzwaiwo zvandiri kunzwa, inzwaiwo tsitsi, firaiwo zvandiri kufira, ndiri pano nhasi, ndiri rombe, ehe ndiri rombe, but firaiwo zvandiri kufira. Kune vanhu vekuti life yako unotonyatsoziva kuti ndakatadza, ende bhaibheri rinototi mubairo wezvivi rufu. kune munhu anonyatsoziva kuti ha ndakavhiringa ndakamborarama ndisati ndakuziva jesu zvandiri kusangana nazvo nhasi mato zvandiri nawo nhasi is as a result of zvandakadyara mashure but the only way out is to cry for mercy kuti musatarise zvandakaita kumashure tarisai pamesi city pane gwayana risina kutadza mungondiwanira nyasha mungondiwanira tsitsi mungonzwawo zvandiri kunzwa chinhu hwani chekuti jesu kunyange wakadini haagone kuchirwisa haagone haagone haagone kunyange one zvaakataura

Yaive yekudhistroyana, yekurwa nekudhistroyana asingazive kuti battle yacho yaive kudemonstrata love. Ndakatokutsana kurai kuti unoziva satani assignment yasatani achiri kunzi lucifer panyika akanga akauya panyika mugarden of eden kuzodemonstrata love lucifer ndiyo one ngirozi yaigara pakati pevanhu mugarden of eden dzimwe dzese dzichigara kudenga waienda kudenga kana yanguva yeservice wosvika wosvipa mwari woimba woimba woimba woimba kana sevhisi yapera wodzoka wogara panyika bhaibheri rinonzi waive nematombo aipenya muviri wake wese saka paaiuya panyika paaienda kudenga kana wosvipa mwari waidzoka matombo awedzerwa pamuviri wake anopenya ouya kuzodemonstrata kana kuzoratidza vanhu rudo rwamwari kuti ndaenda ndaenda kudenga kunodanana namwari tarisai runonzi rudo rwamwari makatarisa satani uchipenya bhaibheri rinotonyatsotaura kuti pakati ndiani akafanana newe akuti to isaya 13 pakati pevamwe vanhu vese zvira kuti iye satani waipenya aichirunzi lucifer waipenya kupfuura dzimwe ngirozi saka waiuya panyika kuzoratidza vanhu kuti aurume makadanana namwari munogona kuita zviri nani tarisai kupenya kwandiri kuita ndabva mukunopfekedzwa namwari ndobva watadza assignment jesu achiuya satani watadza kunzwisa kuti misheni yaakatadza jesu auya kuzoiita panyika jesu haana kuya kuzorwisa satani wakauya kuzodemonstrata love Satani achiona Jesu achiva pamuchinjikwa waipembera achiti ha afa havasina umwe achadzinga madhimoni vasingazive kuti Jesu wanga wauya kuzodemonstrata rudo rwaMwari kuti kunyange makatadza kunyange musingakodzere kuporeswa kudzikinurwa but ndofanira kuita mavanga andinova nawo anoita kuti muporeswe so chakaposwa nasatani ndechekuti chauya kuzodemonstratwa najesu rutori rudo wakatomurova zvakanyanyisa zvinotoratidza rudo rwaari nawo towards vanhu chinhu one chinomuvha mwari rudo Ndaiudza vanhu ndikati definition yaMwari God is not miracles or prophecy. Bible rinoti God is love. Period. He is love. Saka parinoti have mercy on me abatwa Jesu kunyange ambomuudza kuti handina kudanirwa imi sevhisi yapera madzimai endai zvikanzi have mercy on me abatwa ndava iye ari kunzi ifila iwo zvandiri kufila ivawo nerudo kunyange ndisingakodzere Ndodeclare nezita raJesu. Ndodeclare nezita raJesu. Ndiri kuona Jesu uchisimuka. Kunyange paanonzi haatenderwe kusimuka. Vanhu vagotarisa vagoti Jesu wasimuka wakananga kumba kwani? Kumba kwemunhu anonamata stereki here anoita maonai player stereki here? Jesu agoti kana ndananga kumba kwemunhu ari kuchemera rudo rwangu munhu ari kuti have mercy on me. vanhu vachikuti haakodzere varume mune vanhu vakasiyana kuna umwe munhu achiri kunzwa kuti ari kuitirwa zvakanaka namwari zvekuti ari kuda dzidziso achifamba namwari achikura woita umwe munhu ari kuti mufundisi ndakadzokera kumba nhasi pasina chachinja handizive kuti ramangwana ndichariona here chandagona kukumbira ndechekuti have mercy on me why jesu waitoziva kuti ndakaenda pamuchinjikwa ndakazaidzisa murayiro ndikaenda pamuchinjikwa ndinenge ndavhura dhoo remakenanites kuti tivanatsa saka ndaga wedzi mukenanite waive nemachances maviri waigona kumirira jesu kuti aende pamuchinjikwa Kana Jesu vaenda pamuchinjikwa vochitanga kuporeswa nekudzikinurwa nekuda kwaJesu. Amen. Kana kukumbira mesi kuti Jesu kunyange zvisati zvakuita kunyange muchiri Jesu wemaJuda but chikondiwaniraiwo tsitsi chikondiwaniraiwo tsitsi inzwaiwo tsitsi nesituation yangu inzwaiwo tsitsi ndoaere kuti one day Jesu achidzinga dhimoni Anoti akwira mugomo aenda kunotransfigwa kwakasara madisciple 9 madisciple akatraya kudzinga dhimoni rakaramba kuenda vakatraya rakaramba kuenda zvinonzi usiku hwese richiramba kuenda jesu achidzoka ndobva avingwa nababa zvikanzi ndauya nemwana wangu ane mweya wetsvina ndamupa vadzidzi venyu vatadza kuridzinga havasi kugona ridzingireiwo mwana uyu Jesu ndobva wadhirivha mwana achipedza kumudzinga. Zvinonzi vadzidzi ndobva vaenda kuna Jesu pasaidi vakati, Jesu, tiudze kuti nei tatadza kudzinga dhimoni iri. Zvikanzi zverudzi urwu hazviende kunze kwepureya nefasting. Zvichireva kuti zvinofanira kuinvova pureya nefasting ende Bhaibheri raitoti yaive tsika yaJesu yekunamata mangwana negega vadzidzi vakagara Ndovaizovingwa nevanhu vanodeedza Jesu kuti chiuyai vanhu vaungana. Zvireva kuti vaisatsanya vaisanamata. Amen. Zama ramafarisi akauya akabvunza akati indaa vadzidzi venyu vasingatsanye vasinganamati. Zvikanzi naJesu vanorega vanotsanyirei vanonamatirei kana chikomba chichiri navo. Pane chabva pandichaenda kudenga ndopavachaona kuti kutsanya nekunamata zvinodiwa. Amen. In other words, musikana uyu kuti aministirwe deliverance. Jesu haana munhu one waakamboministira deliverance asipo kunze kwe the Canaanite woman. Paitorikwaya kuti the Canaanite woman aifanira kutanga atsanya but chaakumbira haasina nguva yekutsanya. Ndava mwana wanetswa nemamhepo ari kungoti Jesu have mercy on me. Unaziva Mwari kana auya anoshandura zvinhu. Unodeedzwa kubasa kwausina kugoisa CV. Tangokumbira tsitsi dzake pamusoro peupenyu hwedu. Unoda kuti tisimuke tinamate. It was on Wednesday, Thursday night. Mwari pavakati ndinoda kuti uite chinhu hwani. Ndava mapirisita ese, maapostora ndovatuma. tivaridze trumpet ndoda kuti unoridza trumpet remeshe zvikanzi ndava kune vanhu tereresa kune vanhu vekuti vamwe vacho havazivi kuti nei matambudziko angu mamwe acho asiri kupera nei mwari vachitongo vasiri kupindira area izvi vamwe vacho macases but vamwe vacho dzitori hasha dzangu dziri pamusoro peupenyu hwangu Vanoda kuti unoridza trumpet. Ndava trumpet parairidzwa kwaIsrael kwainzi after 70 years prisita waitora trumpet woriridza. Ndava kwaIsrael kwaive nevaranda two matypes evaranda. Kune muranda wekuti mune mhosva dzamakapara kwaitorwa mwana wenyu otanga kushanda pamba pemunhu ari muranda nekuda kwemhosva dzamakapara koita varanda vainotorwa nekuda kwekuti vakanorwisa rudzi rwamwari vobva vakundwa votorwa voitwa varanda but mwari wakanga wakati kunyange muchivapanisha nekuti vane zvavakatadza nekuda kwekuti vane pavakarwisa rudzi rwamwari voda kuti mapirisita azive chinhu one Kana 70 years dzakwana ngavaridze trumpet rekuti vasunungurwa. In case kune umwe murangi asingatogone kuverenga 70 years dzakakwana ngapaite mupurisita anoridza trumpet zvichireva kuti kunyange azvaita sei kunyange ari mudambudziko kunyange muutapwa hwacho akamupinda only for one year 70 years dzakakwana panongoridzwa trumpet asunungurwa kunyange ane mhosva dzaakaita nezuro dzamuisa muuranda 70 years dzakakwana pakaridzwa trumpet asunungurwa kana ange akabata foshoro achishandira mahara anoikanda ukoti trumpet rarira dzadzina sunungurwa terera terera mwari ndobva wandiudza kuti ndoda kuti uzvizive kuti kubva nhasi sevhisi yanhasi zvichatanga kuitwa namwari Mwari uchakavha hasha dzake dzese dzaari kuda kuita pamusoro pako nekuda kwezvitema nezvawakakanya nezvawakavhiringa nezvausingazive nezvaunoziva uchadzikavha neropa repamesisiti rinonzi ropa rajesu woti ukatarisa haachaone zvivi achaona ropa rajesu risina chivi chaakaita Wotrigwa kutanga kumuva muupenyu hwako nekuda kwerudo rwaJesu akakufira pamuchinjikwa. My goodness. My goodness. My goodness. Mwari uchitaura neni wanditi kubva pano nhasi kubva nhasi musi unonzi nhasi musi unonzi nhasi musi unonzi nhasi They shall be a turnaround. zvirwere zvakauya as a result of macases kana kuti masins they are all going to disappear matambudziko kutsvodoka kwakawaenenda kwekuti wakazvivhiringidzira wega they are all going to disappear I just want you to raise your hands. Mudzimai wakagona chinhu wani Wakanyatso address of have mercy on me. Mwana sikana wangu. Wakabara mwana pamwari wako uchiti kune vanhu. Wakamira pana pa une hama dzako dzaukarepresenta. Vana vako murume wako mudzimai wako vabereki vako vaukarepresenta. Vamwe vacho vakachakupa ize testimony. vaunoziva kuti havatode kunamata uchavhunduka vachikudza kuti mwari wandishanyira manheru ndakarara kunyange mwari usingashanyire vanhu vasinganamati achashanyira ivavo nekuda kwetsitsi There shall be an outbreak of testimonies. Dzetsitsi dzamwari. Dzetsitsi dzamwari. Hatichakwalifai pafevha. Hatina nguva yekumirira process. But mwari chanda kuchema dzingori tsitsi dzenyu. inzwaiwo zvandinonzwa feel pity for me one thing that I'm sure of vari vandituma kuzoridza trumpet handikamboriridza akatadza kuzadzikisa

Ah, pane nguva yakanzi nacheo handigare kusvikira zvanaka kusvikira vana vajesu peurafa vari mumwe mitemo ichagurwa namwari nhasi kuti zvako zvikukunakira kana zvanaka mitemo yodzoserwa panzvimbo rabasakataraba hazvina basa kuti munhu anofanira kubatwa ari kubhawa Mwari uchapinda mubhawa ozobuda kana abatwa. Ndozvinozvisidzidza Mwari. Hazvina basa kuti uri kure sei wakanyura muzvivi kana kuti hausati wakura zvekuti Mwari akusvikire. Mwari uchakusvikira pauri ipapa. Rega maya sakata.